א גוטן אוונט, זונטאג ראש חודש אייר, עס איז היינט ל' ניסן, צווייטע ראש חודש, איך וויל היינט רעדן וועגן צוויי זאכן וואס ביידע עניינים זענען בעצם די זעלבע אבער עס איז צוויי זאכן. היינט איז געווען א הפגנות אין ירושלים, מען האט איבערגעקערט די שטאט, וואס איז? מען איז געגאנגען לכאורה מגייס זיין א מיידל, מיינט איר דאך זיכער א אידישע כשר'ע מיידל, א מיידל וואס וויל איך עס זאל טאקע קוקט אן, מען טאר טאקע נישט קוקן, ס'איז נישט שיין, מען טאר קוקט אן אויף אירע בילדער ווי זי גייט אנגעטון. פריצה שבפריצה שבפריצה איז די ערגסטע, אזוי ווי די, אזוי ווי די פרייסטע מיידל וואס איז נאר דא, זי איז נישט קיין פרומע מיידל בכלל, זי האלט נישט ביי קיין אידישקייט, און זי אז די לעצטע פאר וואכן האט זי געוויינט, זי האט עפעס א ברודער צו א טאטן עפעס א קראנקן א מעשה, טראגט זיי פאר די וואנצן. לכאורה טאר דאך זאגן יאיר ואל יעבור איז פאר אלעמען, פאר יעדן מיידל, אפילו נישט קיין פרומע, ריכטיג אויסגעהאלטן. אבער רבי סיי אז מען פירט אזעלכע הפגנות פאר אזעלכע סארט מיידלעך, מארגן וועט מען דארפן פירן א מלחמה פאר א כשר'ע מיידל, א מיידל וואס באמת וואס פאר איר דארף מען פירן אזא מלחמה, ווילן מיר אויסקוקן, ווערט אונז גלייבן. א ביסל פראפארציע, אויף וואו יא און אויף וואו נישט. איך בין זיכער אז דער עולם האט נישט געוואוסט פאר וועמען מען פירט אזא מלחמה, און מעגליך נאך ביז היינט נישט, ווייל די בפרט די וואס גייען נישט אין אינטערנעט און די פלעצער, זיי ווייסן נישט בכלל ווייל זיי זעען דאך נישט ווער דאס איז בכלל, זיי מיינען אז א כשר'ע מיידל פון מישרים. צווישן זיי האט זיך די ערגסטע פריצות וואס איז נאר דא, אזעלכע וואס מ'טאר אפילו נישט קוקן אויף זיי. נאכער האט נאך א מעשה. היינט האט קאורט געלאזט מפרסם זיין די מעשה מיט יענע פרוי. יא זי איז חשוד ברצח, רציחה ממש, זיי האבן די גאנצע מעשה, איינס האט מיר מפרסם געווען די מעשה, און עס איז קיין ספק מער נישט אז דא רעדט זיך מיט רציחה. וואס איז דא געווען? די פרוי האט געהאט א חלום, די חלום אז דער קינד וואס זי האט געהאט איז דער זון פון משיח'ן, פשוטו כמשמעו, האט זי גענומען האט אים מטביל געווען פיר מאל אים די וואסער און אים געהארגעט. געהערט? ריכטיג, אזא פוי איז א קראנקע פוי, איינער וואס קען אזוי טראכטן און מיינען איז א משוגענע, איך האב אין דעם קיין ספק נישט, מ'דארף נישט אפילו פירן קיין וויכוחים, און ווי ס'זעט אויס האבן טאקע אים געשיקט צו א פסיכאלאג, דער פסיכאלאג האט דאך געזאגט אז ער איז א משוגענע, ער איז נישט קיין נארמאלע. אקעי, האט זי א דין פון א נישט קינאו מעלה, אבער מעג מען גיין איבערקערן גאנץ שטאט אז מען מאכט דא אן עלילה? ס'קיין עלילה נישט! יא, ווען זיי זאגן זי איז א משוגענע און מ'האט אום צו טון מיט א משוגענע, איז דארף מען עכט האנדלען אנדערש, דא דארף מען נישט גיין קיין הפגנות, דא דארף מען פשוט נעמען א צוויי דאקטוירים, ברענגען די דאקטוירים אין פאליציי, די דאקטוירים זאלן רעדן און געבן צו פארשטיין דאס איז א קראנקע מיידל, טאקע צום סוף האט מען אזוי געטון, מ'האט איר גענומען צו א דאקטער, און דער דאקטער האט טאקע געזאגט אזוי, אבער דו האסט אים דאך געקענט דורך התחלה. מ'איז ארויס א זיווג, הא, מ'גייט ראטעווען א אידישע פרוי, א געזונטע, א פיינע, מ'האט מעלה געווען אן עלילה. ניין, ס'איז קיין עלילה נישט. די מעשה איז געווען אזוי ווי זיי זאגן טאקע. און מיר דארפן וויסן איך וויס ווי זיך צו פירן, ווייל דאס איז נישט קיין גאנג אזוי, ווייל דאן איך וויל געבן צו פארשטיין פארוואס איך רעד בכלל וועגן די זאכן, ווייל אויב מיר פירן אזעלכע סארט מלחמות פאר משוגעים, פאר אזעלכע סארט מיידלעך, ווען אונז וועלן פירן א מלחמה באמת וועגן וואס מען דארף פירן מערכות, ווי וועלן מיר אויסקוקן? ווי קוקן מיר אויס? נארמאלע? מען דארף וויסן אוואו יא און אוואו נישט, איך זאג נישט מען טאר נישט מפקיר זיין כלים, מען דארף פאר אלעמען ארבעטן, אבער מען דארף שכל, מען דארף וויסן אוואו יא און אוואו נישט, אוואו אזוי און אוואו אזוי, קיין שכל איז נישטא, מען טוט זאכן וואס איז ווילד, ווילד, ווילד, ווילד, א גוטן אווענט.